En okinyi maber kendo jera malulu TV kamoro amora miyudowa wan kod tarik 27 dwe mokwongo higa mar 2017. Maendi en chiro mar nono mar oboke ka bende an goboke adek okinyi ma kawuono. An kod The Daily Nation, antiere kod oboke mar The Star kaeto antiere kod oboke mar The Standard. Mapiyo piyo abiro chako kod oboke mar The Standard. Wach waneno kome pek kaendi en ni oganda mopogore opogore motenore kod migosi Raila Amolo Odinga

to onge wechego eko mag basari. Kaeto Jal moro e gwenge ma Meru bende nyoro ne ochako lokore oidho kalapapla mane migosi Raila Amolo Odinga nitiere. Ka unyalo paro chien kocha chande bende jal moro ne oidho kalapapla mane oting'o ringre Jacob Juma. Maendi en okang' mar ariyo ma bende koro wanene ka jal moro ochako idho kalapapla machalo kamaendi. Ondike ni James Bond Meru Edition. It oboke no ero mar adek wacho ni pek ka Indian Maraga wacho ni oseketo chike koni kod kocha kendo kwa Senate kaachiel kod od bura maduong' ni kik gicha judiciary ka wacho ni gin kod ikruok mar tiyo tijegi e yo makare. Oganda sani eri koro wacho ni Uh, nitiere kod gin tiere kod geno ka bende koro jod bura sani bende koro osedonjo e kedo ne weche goeko mag tuo mag kansa. Kaeto yudo ka mana wach mana wacho chande mar opposition ige wang' malich kaluwore kod uh, eh, sia mar migosi Uhuru Muigai Kenyatta ma bende ne owacho ni nyalo mako gi migosi Odinga odiochieng' manyoro ne nitiere Meru ka onyiso oganda ni ooyo an ok an wasiku an mana jatelo ma bende ka uyiera to abiro tiyonu maber. Ito oboke mar abiriyo Mudavadi owacho ni NASA sani dhi nyime kod wuoyo kendo gibiro yiero jal ma biro chung'negi kaka flag bearer. Ito oboke mar aboro Uhuru onyiso oganda magi kika ne nitiere gweng' mar Tharaka Nithi mondo gindikre kaka jogo ombulu kawacho ni en kod adieri duto ni gibiro yombo kweth mobalo kod piny owacho. Ruto bende ne nitiere gwenge mag Kipgatich, Kuresoi kocha cha ne Nakuru kane ojiwo oganda mondo ondikre kaka jogo ombulu. Ito oboke mar apar wach ma omi pek kaende wacho ni nitiere E duond od bura mar DP ma bende en mar migosi Mwai Kibaki sani eri ibiro keto candidates e yiero ma oganda dhi dwe mar aboro. Ka to ndik ni Ray of Hope in Fight Against HIV AIDS in Women. Ma endi wacho ni nitiere geno manyalo bet lwedo kod kedo kod kute makelo tuo mar ayaki e kind joma mine. Dakteche ochako golo okenge manyien ma gidwaro godo ni mondo ochopi koka gitiek wachgi mar ng'anyo. Mano ito oboke mar apar kod achiel. Matiang'i sani eri koro nowuo kod lecturers ka onyisogi ni onge tiende mondo ging'any gibed piny mondo mi giwuo achiel kachiel. Uhuru wacho ni eh, gibiro goyo opposition e yiero mar higanieri eh, ka wacho ni gin kod adieri ni gibiro yombogi. Mano ero nitiere itoba kamera apar kod adek. Apar kod ang'wen, apar kod abiriyo kaendi mago paji somo kod paji ondiko weche matimore sirikande mag gwenge ni kaendi migosi Raila Amolo Odinga Tharaka Nithi kocha chande kaesto yudo ka weche mamoko mabende timore An mana Murang'a kocha nitiere apisas apar ma bende nodha dhoge koro kod weche mag lowo. Magi lendo mopogore opogore bende ni kaendi kaeto weche matimore e gwenge mag Baringo kocha chande oganda wacho ni ooyo ka sirikal osegolo chiemo mikonyo godo oganda poguru chiemo gi ekine oganda ma kech omako. Kaeto Ruto bende ne owacho ne oganda Isaac Ruto uh, ne owacho ni nitiere jok moko ma sani koro temo nyiewo ID cards e gwenge gweko mag Bomet. Mano era wach ma migosi Isaac Ruto ne owacho. Technical and Vocational Training Journal maendi nitiere kaendi oboke ma balang' inyalo ng'ie standard mondo mi isome. Marine Insurance ni kanyo ero. Weche mopogore opogore mag lendo agaja kod sulwe ni ka. Weche matimore e pinje ma oko jatend piny owacho manyien mar Gambia mano Adama Barrow ne ochopo achiel kachiel e gwenge margi kendo oganda ne omor mar rwake. Kaito wacho ni boda ma Trump dwani mondo ger sani eri kore e Mexico ibi chak rangi ni to en boda machalo nade. Kaito jandiko matene ma Nigeria Emecheta sani eri koro nowito ngimane ka en jegni 70 kod ariyo. Ka unyalo paro Emecheta ne ohero ndiko buge ma bende ne gin buge majiwo joma nyiri. Ka ne in jahera mar buge mage Macheta to ing'eyo gima awacho. Kaito weche mag wala ka indedo ka

Koro mi yore abich minyalo tiyo godo kod jogi eki mondo mi tich obed mayot. Joma magoro lal godo nitiere kanyo. African Cup of Nations nitiere kae 40 kod aboro nyaka 50 mago niko kelo bro mia achiel kachiel ka wang' warumo kae to FKF kod KPL owinjore ni sani bro bedo timbe apar kod aboro e pacho kaendi. Maendi en gima gisebedo ka gitwakie Koro giwinjore ni timbe biro bedo apar kod aboro. Nick Okello biro miyo mageki maber kaka dwarore. Madrid ne ogol oko achiel kachiel bende kod Celta Vigo. Vago ne ogolo Real Madrid oko. Klopp Liverpool bende ne ogo kaindi kod um, Uh, uh, Liverpool ne ogo kendo magi eki gin weche ma koro Nick Okello biro lero maber kachiel kachiel kaka Liverpool saniri ne oyudo ka tich tek mago eko mag adhula. Kadhi e The Star, The Star wacho ni pe kaendi en ni jood bura ma pacho kaendi biro yudo omenda Uh, gibiro yudo omenda madirom milion aluf apar kod achiel kendo ibichulgi dweche ariyo kapok e, dweche ariyo ka gionge e tich. Sani eri koro od bura biro dhi e yueyo dwe mar auchiel. Kata kamano eri bichulgi nyaka tarik abiriyo dwe mar aboro, odiechieng' achiel kende ka oganda donjo e yiero. Migosi Raila Amolo Odinga onyiso oganda mawuok Meru ni ok en jasigu margi mondo omi gindikre kaka jogo ombulu kendo gigone kura. Weche mag dakteche chande ne ochako medgi odiechienge abich mondo omi giket ng'anyo margi orum. Kaeto aneno ka pichni opogore opogore jodwona Kasipul gi Magwanga ne ida dhoge ka iwacho ni oyude kaka jaod bura mosetiyo kod CDF e yo makare. Mano e rito oboke mar adek. Kit oboke mar ang'wen kod abich Wach momi pek en mano sara mibimi jood bura nyaka tarik abiriyo dwe mar aboro. Migosi Raila Amolo Odinga sani koro oketo okenge matek ka odwaro mondo otim auditing ne voter register. Mano ero wach man kanyo. Rupot mowuok e weche mag mibadhi wacho ni obila kawo nyaka mibadhi madirom shillings mia achiel kod prabich. Mano ero en wach matek. Katedo ka IBC onyisi kod Senate kaachiel kod od bura maduong' mondo gitim piyo piyo ne oganda ka bende oganda koro chimo weche mag yiero. Mano ero nitiere kanyo. Ito oboke mar apar Wach ma pek kaendi en ni kweth ma ochung' ne kedo kod mibadhi Ethics and Anti Corruption Commission sani eri koro biro temo duto madwaro mondo gigol ripot e wi omenda manolal mar NYS. Midiwo dwaro ni mondo piny owacho okaw okang' mar tayo kembe gweko mag betting kaachiel kod gambling. Ruto nyiso oganda ni mondo gigo ombulu 6 piece Maendi kabine koro nodhi achiel kachiel mondo mi okampen e gwenge mag Kuresoi mano Nakuru County kocha chande. Mago ni kanyo ero ito oboke ni eri weche matimore pinye ma oko. Mexico wacho ni ok gibi chulo uh, ok bi chulo ne oinga ma igero kod Trump. Mano wol ma Trump dwani mondo ogere kindegi kod Mexico wacho ni ok Mexico wacho ni gin ok gibi chule. Koro mano ero enenore ni Amerka ema biro chulo gima chalo kamano. Baro ne odok dala kendo oganda ne omor miwuoro. Kaito weche mag ohala kaendi mana wach mar interest rates mana sawacho chande. Kaito Airtel kod Telcom wacho ni sani pod ni chien e tiyo kod 4G network. Paju somo kod paju ndiko bende ni kaendi kaito wacho ni Kenya Revenue Authority Sani koro dwa tiyo kod digital customs operations mondo omi oganda kik we chulo osuru. Paj osomo kod paj ondiko gimomiyo Amina Mohamed en e ng'ama ber mondo omi oyier kaka jakom mar African Union kaachiel kod wacho ni Baringo finally rises up against JAP. Mago ni kanyo paj osomo kod paj ondiko. Kinyiewo oboke ni eri ibiro some maber. Aha, kaito yudo ka iwacho ni gwenge mag Nairobi kocha chande opposition Nairobi kaendi opposition kaachiel kod Jubilee sani rekoro laro kombe mopogore opogore. Mano en wach ma aneno ka ni kanyo. Weche gi kiduto wabro mi kaito wacho ni Aha, iwacho ni e, siasa goeko matindo tindo masani bende koro chaka kod oganda ma bende nego kogo ka migosi Raila Amolo Odinga ne wuoyo e gwenge mag Changamwe mano dho wadno Chumbi kocha chande. Weche mag tuke kachopie, weche mag tuke kachopie kaendi magi agaja kod sulwe. Weche mag tuke en mana weche Egypt kaka ne Egypt ogo Ghana magi e kiopeche mag African Cup of Nations kendo mano e wach waneno ka bende omi pek kaendi matek miwuoro. Southampton kaka nogo Liverpool mano bende ni kanyo mana kaka nasenyisi ni kokelo bro miyou mathoth kuom mago. Ka chopo kendo atigo kidhi Daily Nation, Uhuru owacho ni obro nyiso Raila gi ni buru e yiero ma oganda dhi e dwe mar aboro. Ka gi owacho ni gibro yombogi. Kaeto yudo ka ODM bende wacho ka indi ni ok nyal bwogi gi wechego eko mag mako migosi Odinga. Kaeto mano e wach ma pod Mudavadi gi Kalonzo bende wacho. Ka Uhuru bende wacho ni en kod geno ni obiro loyo kweth mobalo kod piny owacho. Maendi en jal moro ma bende nitiere gweng' mag Samburu kacha chande kaluwore kod kech kod ngaji ineno ka otemo yudo pi mondo mi omodhi. Mano ero en wach kech ma bende sani osechuo chieng' e gweng' mopogore opogore. Wach doctors chande nitiere ito boke mar ariyo. Ito boke mar adek en mana pod wach doctors ka iwacho kaka sani eri jotuo nitiere kod achiedh nade. Migosi Raila Amolo Odinga owacho ni en ok oluoro mak kendo obiro dhi nyime kod campaigns marge ka bende onyiso oganda mag Mount Kenya ni ok en jasigu margi. To boke mar abich Uhuru onyiso IBC ni mondo gine ni giketo uh, giketo mobile registration to moloyo ne oganda masani ringaji omako gwengegi kendo wuothe odiochieng' kodiochieng' kod jamni ka gimanyo pi kod chiemo. Wiper owacho ni gin kod adieri duto ni kapok dwe mar adek orumo to gin kaka kweth mabalo kod piny owacho gibiro nyiso oganda ni to en jal manade mabiro ting'o bendera mar ODM kata NASA. Mano ero owacho ne okanyo. ODM bende owacho ni Ah, jogo kuma biro bedo tama gibiro golo oko e welo matindo ma gibiro dhiye kaeto yudo ka wach mamipek ka India ABC wacho ni weche go kuma gitiyo kod digital transmission e yiero nyalo miyo gitiyo kod omenda mathoth e yiero ma oganda biro dhiye dwe mar aboro wach mara mana interest rates chande pod nitiere ito boke mar ochiko kaendi midiwo dwaro ni mondo oket weche go eko mag chike ma bende gayo gambling and betting companies ito boke mar apar wacho mamipek ka India ni jood bura mopogore opogore mawuok mar sabit Wacho ni oganda dek osetho kaluwore kod kech. Mano ero en wach mana kanyo. Matiang'i oromo kod lecturers ka bende giwuoyo giwacho ni oyo keturu tenge weche mag ng'anyo mondo wane ni to wanyalo chiedho e yo machalo nade. Magi eki gin katun kaachiel kod pach jondiko kod pach josomo. Weche matimore e sirkande mag gwenge ayudo ka Ah, mana wach mar Mwangi Kiunjuri chande sani koro weyo wachne mar chung' kaka gavana ka wacho ni obiro dhi nyime kod bedo uh, jatend migawo. Mago eko duto wang' momiu. Migori kocha chande oganda jorowere wacho ni mondo mi mondo mi giyud ID cards gibedo kod tich matek miwuoro. Koro nego rangi ne tang'o matimore e gwenge mag Migori. Pinje ma oko mana jatend piny owacho ma Gambia Dana Baro ne ochopo kendo oganda ne omor ka bende koro nochopo achiel kachiel e gwenge ma kuno. Mana wach mar wall mar Mexico ma Trump dwani oger, mano bende pod ni kanyo ero. Weche mag ohala, KRA wacho mana ni gidwani mondo giti kod weche mana wacho nu chande mondo mi oganda kik bedi ni ok chul usuru. Kaito wacho ni European Union dwa tiyo kod omenda ma dirom bilion 20 mondo mi gilos godo port ma Mombasa. Mago duto Sharon Ng'aw bro miyo makare. Oboke ma bala in jalma ohero oboke machalo kamano. Lendo mopogore opogore kaendi weche mag agaja kod sulwe bende ni kaendi e oboke mar The Daily Nation Classifieds jok mamanyo tije unyalo yudo magi duto gin mana tije ma olandi. Prabich kod ochiko gin joma magoro selal godo nyaka uh, nyaka prauchiel kod adek koro inyalo somo gi weche mag adhula ka chopie ka inde wacho ni Kipiego sani eri koro oketo piny bendera mar Kenya ka sani koro kawo citizenship mar Amerika. Mano jang'wech Kip Yego. Mano nitiere it oboke mar prauchiel kod abich. Uh, weche mag African Cup of Nations bende ni kaendi ma bende kaka nasenyisi maber ni biro nyiso ni to sani eri African Cup of Nations ochopo kuma chalo nade to oganda geno ni obiro rumo e yo machalo nade. Maraga owacho ni osegolo chenro mar judiciary kendo en kod adieri duto ni gibiro tiyo maber kendo kwayo oganda duto mondo mi osirgi lwedo. Gi kanyo ero achopo e giko mar nonro mar oboke okinyi ma kawuono. Asebedo Jeff Oloo, oriti masani.